Үтүө күнүнэн оҕолор! Бүгүн тулалыыр эйгэ дьарыгар Саха сиригэр кыстыыр көтөрдөр тустарынан кэпсэтиэхпит. Улар Аар тайга аарыма көтөрө. Саха сиригэр кыстыыр, кыһын хаарга дьөлө түһэн утуйар. Атыыр улар ыас хара буолар. Кыраһыабай сараҕар кутуруктаах, кынатыгар уонна кутуругар кырамаҕыннаах, кыһыл хаастаах, Тэһитэ Бороҥ эриэн дьүһүннээх. Улар үксүн тииттээх, бэстээх сирдэргэ үөскүүр. Хаара суох кэмҥэ отунан-маһынан, отонунан аһылыктанар, кыһынын бэс лабаатын сиир. Уйатын охто сытар тиит эбэтэр төҥүргэс төрдүгэр туттар. Алтаҕа тиийэ сымыыттыыр. Сымыыта кирдээх, араҕыстыҥы өҥнөөх, хара бээтинэлэрдээх буолар. Улар туһунан таабырын Хаҕыл тойон уола хараҕа хааннаах үһү Хаххан Саха сиригэр кыстыыр, улахан көтөр, төбөтө улахан, сиэрэй дьүһүннээх, эбирдээх көпсөргө этиилээх Тумсан анныгар хара түүлээх, хабарҕатыгар үрүҥ саҕа курдуктаах, саһархай харахтаах, хараҕын тула харалаах, тииттээх ойуурга олохсуйар, кини соҕотоҕун сылдьар, тииккэ олорон күнүһүн утуйар, түүнүн бултуур, кутуйахтары, ардыгар чыычаахтары, тииҥнэри да бултуон сөп. Хаххам бэйэтэ уйа туттубат, атын күтүрдэр эргэ уйаларыгар сымыыттыыр, Оҕото биир ыйынан сымыттан тахсар, күһүҥҥэ диэри көтөр. Хаххан туһунан таабырын. Күнүс миигин көрбөккүн, күн уотуттан саһабын, ол оннугар түүнүн оҥостон бултууларабын. Суор Саха сиригэр кыстыыр көтөр, хап-хара, кыната көҕөрүмтүйэн көстөр өҥнөөх, куолайын түүтэ уһун соҕус. Суор кулун тутар бүтүүтэ муус устарга уйаланар. Уйатын мас лабаатыгар отунан, бөҕүнэн оҥостон онно сымыйдыыр, сымыыта элбэх буолар. Көтөр оҕото уонна даатын харамай аһылыктаах. Сор туһанан таабырын, аара баран истэхпинэ хара синиэллээх харабыл тоҥхоннуу сылдьар үһү. Тоҥсоҕой үлэһик көтөр. Тоҥсоҕой арааһа элбэх. Сорох тоҥсоҕой төбөтүн оройо кыһыл, бэйэтэ хара буолар. Оттон сорох түөһэ маҥан, иһин түгэҕэ кыһыл. Тоҥсоҕой кытаанах куорсуннаах, кутуруга маска сылдьарыгар көмөлөһөр, кини маһы ыраастыыр. Маска олордоҕуна иһиллээбиттии, төбөтүн араастаан тутта-тутта балачча хамсаабакка олорор. Ол олорон мас хайа өттүгэр үөн баарын билэр, чуо хатырыы тобулу тоҥсуйан чопчу булар. Мас сиэмэтинэн эмиэ аһылыктанар. Маска уйа оҥостон сымыыттыыр. Кыһын тохсунньуга тоҥсоҕой маһы тоҥсуйан торулутар тыаһа ыраахтан иһиллэр. Тоҥсоҕой туһунан таабырын тохсунньу тымныытыгар тоҥ маһы торулутар баар үһү. Бүгүн тулалыыр эйгэ дьарыгар Саха сиригэр кыстыыр көтөрдөр тустарынан кэпсэттибит. Билин эһиэхэ дьиэтээҕи сорудах бэриллэр. Ыйытыыларга хоруйдаа. Хаххан күн ханнык кэмигэр бултууруй? Атыыр улар хайдах дьүһүннээҕий? Суор хайдах өҥнөөҕүй? тоҥсоҕой сүрүн аһылыга тугуй таабырыны таай бастакы таабырын хаҥыл тойон уола хараҕа хааннаах үһү иккис таабырын күнүс миигин көрбөккүн күн уотуттан саһабын ол оннугар түүнүн оҥостон бултууба арабын үһүс таабырын тохсунньу тымныытыгар тоҥ маһы торуутар баар үһү Төрдүс таабырын аара баран истэхпинэ хара синиэллээх харабыл тоҥхоннуу сылдьар үһү. Манан дьарыкпыт түмүктэнэр, көрсүөххэ диэри